Hah gerai mod TV Haa Ei Hasil Hasil Seduai tu dah nulung aku Jadi seduai kupu ka dibagi Kebendar duit tu Toke nyin suba Temu ulih Toke tempu tupi tu haa Ku ngena tupi tu Ho handsome dia peda muka Hm Chap Mana gerai mua toke nya Duit dia Haa duit syarikat ke syarikat manuk recycle ari nya lebih nya iya nyual lima ringgit neh setin nya tadi kasam nya kasam nya kasam manuk aku nyual sepuluh ringgit ha nya tadi eksport pun cas lima ratus aku ngecas lima ribu hehehe ok dah ha minta tu peda jadi ku ka bagi ok ku dah janji enggau seduai bagi ok alright ha

Ngarang iya lah. Laban dua nya mechah meruah. Mechah meruah kah? Meruah.
Amanah. Amanah.
Amanah. Ha. So ditu kami deka mai nuan ke balai. Nuan ngam gerak. Tangkap. Tangkap. Apa main lemah ya tu. Ha. Semua bahan bukti bisi. Ha. Nuan aku baik. Nuan pun aku baik. Tu dalam betul tu semua bisi. Aduh. Semua bisi dalam tu. Oh, sia school. Di sia school tu ada. Sik. Sia school ni. Ya, uh, selamat lemai uh, enggau sebenarnya aku mada terima kasih leh dulu ngagai uh, kupu kaban dia tu ba uh, palan besai uh, TV aya yang nyak mantuk. Uh, jadi nama aku tadi uh, jendut aku tu uh, Ku enda tadi wartawan ngambika pengawa luar jadi diatu aku ka biasalah ka wawancara tauka ka nanya interview ngagai bisi bala kitai siku tu ari menua kitai tu iya sigi chukup landik udah bejaya udah kira sukses orang tadi nginang jelu ari zaman batu tauka zaman purba tauka dinosaur tau enda kala-kala digaga orang jadi iya diatu.

Oh bala ne bala ok ok ok ok ok ok. Jadi uh, tuan uh, kita dah mengalah kediri tadi lah. Uh, jadi uh, dia tu uh, aku ka nuan, aku ka nuan uh, nerang ke atau ke meri ke uh, nya mimet lah info yeah. pasal jelu oh. tadi tina nuan tu dinosaurus tu nongoros moros bibros tu tadi yeah. tina nuan nya tadi siku-siku uh, bisi empat itu peda aku jadi siku-siku lah. Hmm. Jadi uh, lah ke bala orang tu

Haa. Manok soros. Manok soros. Manok soros. Tang nadai baka manok peda ko. Nah. Peda deh. Dai, mua nya. Ah. Ah, okey okey okey. Ya sebenang kuku ah. tapi tu besi purih soros deh. Ah. Kejak bunyi ya. Oh, ibu si. Si tak.
Si tak jadi. Ha, ya.
Kau kau mana? Ah.
Okey, nya tadi ah, empat gigi ah, empat ikut jalur di nang ya, tuan eh. Aaa nyadi tuan aaa ulih nuan aaa ga madah ke aku enggau sida bala beluar nyin ka nemu nyadi aaa kitai mensia nemu kitai makai isi ai deh baka nuan empu ku nemu makai makai baja ga nyadi nama aaa utai empa iya diet iya utai empa tauka diet tadi udah se tu tadi aaa nama tadi kesindap soras tu. Oh kesemua tu ah. Ah iya tu dulu tu dulu. Tu kesinap soras tu.

Oh. Tangkuak. Oh, vegetarian. Ya.
Oh, okey okey.
Hmm. Ah, nyamai nyamai nyamai. Tangkuak, eh, makan tangkuak. ah. Oh, mayuh babas berumah Nya ni. ku bayar, ibu ketuk nya pendiau. ah. Ah, enti numbas rumput lah ngoda rumput arang ngau kaban ko siko. Au, Sini nang. au. Ah, jadi itu nya nan. Amang si- Ketiga tu penahat Soros. Ah. Ha. Oh labuh kau. Ngacau ngacau. Ha. Ah, ada yang mati. Hmm, ada ya. Hmm.
Awak tidur dia. Hmm.

Ah.
Selalu ka bejiran enda?
Ah. Ba mai pagi, Koko Crunch. Oh. Ya bisi bisi uh, dalam sehari nya ke dua kali tiga kali ia makai. Oh. Koko Crunch uh -huh. pakai ya. Uh -huh. Tindak ya makai berabai. Dabai ga.
Dabai. Oh dabai.
Oh sigi kesen ga ni. Dah ga dabai ma ga dah tu ga. Hmm, hmm jai mua jai ada beka dabai. Ya. Ya, mua baka manuk ni. Wow. Oh sigi jelu nya.
Aaa nyadi aaa tuan aaa diatu ku ka nanya nuan aaa sekumbang udah lama nuan aaa nupi ka sida dinosaur tu tauka nginang ka sida iya enggau ngajar sida iya aaa kini tu udah pejalai jauh lah pejalai jauh tauka nama perkembangan tu udah aaa digaga aaa bala kita tu bala kita aaa lima tu. Oh kami lima tu. Yu jauh pejalai. Aha. Suah deh suah deh bai belakon. Oh bisi bako an. Bisi bisi bala aku ai Steven bebek. Steven Laban cerita ah. tu sigi digunaka kena belakon. Apa nama cerita nya curasi. Oh pa pa ah bisi pa ujung eh. Ah okay ah jurasi pa ah ya. Baik ngena bilun kami lima. Nemu pan bilun ne. Oh nadai enda belaya sida sida empat. Nadai besangki ke nama. Nadai engka dalam sangka tu. Enda sigi nang bekesus pia kami. Oh pia. Iya ka kemi nemu ja kediri. Oh nemu kediri.
Nemu kediri ka ke jamban kin. Oh cukup mereti ne. Sigi pandai. Mina iya deh mun bejaku la. Oh nya amat. Iya mati nemu. Amat amat amat amat. Nyadi sida empat tu udah enggau belakon filem sigi ne. Iya betul. Selain ari nuan dah nya teka muan teka udah nginan ti jadi nan kira salah siko lah orang paling nyali utai di ina nan jadi udah bejaya ni jadi kami cukup asa gaga ati enggau bangga ga laban bisi bansa kitai ri ari menua utai sarawak tu udah ngagai menua bukai dengan nya ari ngagai menua hollywood hollywood nya ape belakon
jadi ngarap ka kita mujur gi. Pengawa baru tu ila deh. Yeah. Nyadi tu aja mah tuan nyadi terima kasih. Tu aja. Tu aja interview ko. Nadai nadai ri ri. Nadai nadai umbas ga bayar enda ja enggai enggai enggai lebih. Supai tu aja firman lah. Okey okey. Nyadi nya tu aku ka nya tu terima kasih agi baru tuan. Okey. Nya tu kita pulai baru ngagai Ngagai kaban aku nya mantuk ba palan TV besai aya production nyadi tu bisi din ok nama tu intan. Bye mak
ah bye mak aku ka jelu tu tepi aku mak bye peace.